Кайнатма.
Сине соңгы караган киноң нинди булды? Хәтта шундый сораудан башлыйсың име?
Карыйсыңмы син кинолар? Карыйм әлбәттә, ну шулай сорагач, э, истә түгел, истә калмый андый исемнәр фильмнарның. Ну, булсын Шерлок Холмс. Шерлок Холмс киносын карадың соңгы? Әйе. Мм, кайсысын?
Кайсы теге? Бенедикт Камбербэтч белән. О, Бенедикт Камбербэтчның. Мин яраткан актер. Име? Әйе.
Әни сен яратасың син.
Кыяфәте специфик. Теге ират ка карата мәхәббәт уяна ала микән Бенедикт Камбербэтчка? Ничек яратасың? Менә мин сен Киану Ривзны яратам. Киану Ривз минем өчен идеал иратның матурлыгы шундый булганга күрә. Беренчедән миңа аның кыяфәте ошый. Аның кыяфәте миңа ошады. Икенчедән, уйнавы. Шәп уйный. Хәтта мин аның белән тагын берничә фильм карадым. Ә, шулай ук теге Марвелдан оныттым исемен. Доктор Стрэндж.
Доктор Стрэндж. Әйе, бөтен бүлекләрен карап чыктым шәп-шәп уйный. Ярар.
Кызык корале. Ә менә Бириде помнига баргансыңдыр бәлки. Булдымы андый походларың? Кара, әйе, бире до помнега барды, я дәш фильмына. Ай, Саша, онсы соңгысы булсын, яме. Әйе, барып кайттым. Миңа бик ошады. Хәтта, беләсең, анда шул хәтле барысы да туры килде. Музыкасы, актерларның уйнавы, дөресен генә әйткәндә, мин азакта еладым. Азакта гынамы? Азакта гына.
Азакта гына еладым. Катарсис, катарсис моменты, менә теге Батулланың бала белән сөйләшкән мизгеле, анда музыка уйнап китә, шул мизгелдә минем дә танышларым, дусларым шул моментта елый башладым дип әйткәннәр. Ә мин инде кайсыдыр, менә беләсеңме, хат килде бит инде. Һәм әбисе утырып елый башлый бер мизгел. Әйе. Һәм оныгы килә дә, нигә әби елый? Ә мин ул миңа едәштә отты, ха ул көне буе елаячак ди. Ну и задание у тебя, дедушка, ди хәтерлим. Әйе, хәтерлим.
Шул мизгелдән менә мин шуннан елый башлаган идем, мин аны хәтерлим. Һәм анда бит инде ул бит э, комедиядә, мин күзләремнән яшьләр ага. Мин бер мизгел елыйм, икенче мизгелдә көләм, күз яшьләренә байтып көлгәндә агыл.
Мин сен бик яхшы аңлыйм. Ә син андагы булган э, пасхалкаларны аңлап тотып алдыңмы, отып алдыңмы? Пасхалка?
Әйе. Менә м, режиссер Байбулат анда калдырган төрле урында пасхалкалар. Ә, менә бер урында шундый пасхалканы м, ну, игътибар иттем. Кибеткә кергәндә ә, газировкалар алалар бит инде алар. Ага. Һәм дозировкаларны алалар да һәм э, итоговая цена. Мороженое туңдырма алганда. А, туңдырма.
Әйе. Туңдырма алганда 1552 сум дип. Әйе.
Әйттеләр.
Монда мин аңладым. Чому отсылка дигәндәй. Әйене аны әйткәннәр инде күптән түгел генә миңа. Аның әтисе дә шулай язган икән, элек әсәрләрен язганда. ул санны э, тыккан булган әсәрләрендә. Ә э, монда инде Байбулат әдисенә ошарга тырышып микән, бәлки нәрсә шунда шулай өстәгән булып чыга инде. Аннан соң тагын берничә пасхалка бар янда, чын күңелен әйткәндә. Аны э, күреп алырга, менә мәсәлән, мин әтиләр белән барган идем, әтиләр күреп алмаганнар. Аларга сиргә туры килде. Моны телевизор карамаган, ой, киноны карамаган кешеләргә бәлки спойлер да булыр, ләкин анда бер мизгел Усал дигән рэперның Кечкенә генә өзек э, җырыннан өзек барлыкка килә компьютерда. Я. Аха. Аны караган кеше генә күреп алырга мөмкин. Мин беләсеңме нишләп аңламадым, чөнки мин тыңламыйм. Ә, усалны?
Әйе, аның җырлары. Ну, мин аны бик яратам, менә кеше кеше буларак, буларак мин аны бик яратам. Хәтта күптән түгел генә мин анардан Бис булып калдым. Ә, нинди, нинди сүз белән? Сүз белән түгел.
Менә шул менә шушы сан белән. Әйе. Ә, шуңа мин аңламадым әйе менә бу пасхалканы. Ә, димәк, син ул аның рэплары, аның җырлары сиңа якын түгел. Просто гомумән мин тыңламыйм. Кеше музыкасын үзең генә тыңлыйсың. Юк инде, анардан түгел. Тыңлаганым да юк минем. Бәлки тыңлап карагач, э, кайбер җырлары миңа чыннан да ошар иде ачып караганым юк хәтта шулай дип әйтә алам хәзерге вакытта минем өчен усал мин аның фанаты минем дә аның кепкасы бар ирек сүзе белән э, һәм э, ул минем өчен көчле шагыйрь аның менә текстларын укысаң бәлки сен аны сәхнәдә күреп яратмаска мөмкинсең ләкин аның чыннан да текстларын укыйсың юк миңа аның образы бик ошый әйе күзләре дә нык
ут яна Ну, э, димәк, ул бит сән образын күргәнгә күргәчтен сәхнәдә, димәк, ул бит җырлаган да тыңлагансың булып чыгамы? И тыңламыйча узып китәсең син. О, образы шәп. Ну, бераз гына тыңлаганым бар, әйе. Тыңлаганым бар, күргәнем дә бар, аралашканым да бар. Кеше буларак миңа ошый. Әлбәттә, әгәр дә мин аның

булырга мөмкин әйе барлыгы сәлам минем исемем ләйдә мин казан кызы һәм казанда яшәгәнгә күрә мин бик күп сәләтле билгеле шәхесләрне беләм алар белән аралашам шуңа күрә нә безнең бу подкастларга кайнатма подкастына шундый шәхесләрне чакырырга тырышабыз бүгенге кунагыбыз безнең сәйдә ул инде билгеле шәхес сәләтле шәхес һәм без э, сәйдә белән бүген тыйнаклык темасына сөйләшеп алырга булдык Нигә дип уйлыйсың син, менә бу теманы мин синең өчен сайладым? Ну, син үзең әйттең, Сәйдә һәм тыйнаклык синонимнар дип. Чыннан да Якын сүзләр дип. Әйе, синең э, образың, ул менә шундый сәхнәгә чыккачтын, син шундый тыйнак, ипле, тәртипле, менә татар кызы булырга тиеш булган образ ул синдә һәм ул әлбәттә тыйнак татар кызы. Дөресме? Дөрес укыганмын мин синең образыңны? Нәкъ шулай. Дөрес укыдың. Менә ничек син аны сайладың, ул образны? Яки бәлки үзеннән үзе чыккандыр ул. Кайчан барлыкка килде ул, син кайчан аңладың, әй, чыннан да мин шундый дөрес татар кызы образы белән сәхнәгә чыгарга тиешмен дигән? Миңа калса, аның нигезе гаиләдә салына, гаиләдә, чөнки минем әтием ул имам кеше. Һәм инде монда мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә минем әти-әниемә. Чөнки менә алар миңа шундый татар кызына хас булган сыйфатларны бирделәр. Һәм инде ул миңа күчте. Кечкенәдән үк миңа барыбер әйтеп барганнар, Сәйдә, менә татар кызы ул шундый, шундый, шундый булырга тиеш. Ике толым. Ул озын күлмәкләр Минем хәтта гардеробымда да гел озын күлмәкләр, барысы да ябык, ачык түгел. Вот, шуңа күрә әйе, монда әти-әниемә рәхмәт. Бу образ шуннан туган инде, име, гаиләдән килеп чыккан. Аннан соң бит инде минем репертуарда мин 5 яшьтән җырлый башладым һәм инде минем репертуар да башланды мөнәҗәтләрдән, бәетләрдән. Ул инде, ну, кем аңламый, урысча әйтмешли, исламский песнопение. Һәм инде аннары соңына мин күчә башладым татар халык җырларына. Минем дәвәнием дә ике як, дәвәнием бик яхшы татар халык җырларын, мөнәҗәтләрне башкарганнар. Һәм инде мин менә Әнием ягыннан дәвәнимне ишетеп үстем һәм инде әти ягыннан минем дәвәним, кызганычка каршы, ул вафат. Ул бик яхшы, ул татар теле һәм әдәбият укытучысы иде. Бик яхшы шигырьләр сөйли иде, сәхнәгә басып. Ике дәвәнимнән сәләт күчте. Ә әти минем, әйткәнемчә, имам, хәзер ул укытучы.

Биш яшьтә аның турында уйламыйсың. Курку хисе юк иде. Хәтта дулкынлану хисе дә юк иде. Әйткәннәр икән чыгарга, син чыгасың да җырлыйсың. Ну, минем үземнең теләгем бар иде. Мин бит инде заставлять итеп түгел, әти-әнием сәләтемне күреп, о, менә Сәйдә Ярата мәсәлән урындыкка басып кешеләр алдында җырларга. Күреп алдылар да менә шушы сәләтемне һәм инде мине бирделәр вокал бүлегенә. Шуңа күрә кечкенәдән үк минем шундый үземнең теләгем бар иде сәхнәдә чыгыш ясарга. Шулай дисең. Тыйнаклык бит укучысыз вакытта комачауларга да мөмкин. Мәсәлән, конкурсларда катнашканда сиңа ничектер аерылып торырга кирәк, кайсыдыр мизгелдә нәрсәдер әйтергә кирәк булырга мөмкин. Ул сәхнә артында булырга ну, син сәхнә артында тыйнакмы яки менә сәхнәдә генә шундый образны сайлап алып, ә сәхнә артында син инде кырыс булырга мөмкинсең, нәрсәдер әйтергә дә мөмкинсең. Андый син турында буламы? Ну, кара, кечкенә булган чакта син тыйнаклык турында уйламыйсың. Ну, 5 яшьтә нинди тыйнаклык инде. Барыбер. Шаян, шук. Әйе, әйе. Аннарсын инде үсә баргач, әйе, кайдыр бәлки 14 яшендә Так, юк, монда алай әйтергә ярамый. Үзеңне инде бераз кулда тотырга тырышасың. Тоясың инде әзрәк кенә, әйеме? Әйе.
Ну, миңа калса, мин үзем шундый, ну, тормышта да тыйнак. Ну, хәзер ул образдан бераз миңа калса чыгарга кирәк вакыт. Чыгарга кирәк, әйе, чөнки сүзеңне әйтә белмәсәң, син нинди шәхес буласың мәсәлән без ала алсак э, бритни спирсны син беләсеңдер инде аныймы беләм оның бірінші э, жырлары ол тыйнак қыз шындай дөрес э, теге имештер киенде ул чын барлыкта була торган шундый матур әйбәт кыз ролен уйнаган ана соң инде ул рольдән чыгарга тырышып Име, шестлар куеп, стриптизлар биеп, клиплар төшергәне бар аның. Аннан соң сәхнәдә инде шундый төрле-төрле биюләр белән аның бер моменты бар, бер җыры I am not a girl, not yet a woman дибеме, ул анда әйтә. Һәм шуннан соң үзгәрә башлый, образын үзгәртә башлый. Мәсәлән, аңа бөтен кеше әйтәдер инде, синең күлмәкләрең ачык, Син нинди бирәсең балаларга үрнәк, димиме? Орышалар яңа. Һәм ул сәхнәгә чыгып, костюмнан, ябык костюмнан чыга да, бер җырның бер өлешен җырлагачтын, ул костюмны сала да, и шәп-шәрә костюмнан кала. Ул шундый комбинезон, ләкин тән төсендә. Һәм шуннан соң инде аның китә диләр инде образын катырак үзгәртеп бару. Ә син менә үзең ничек уйлыйсың, менә сиңа ничек чыгып булачак менә бу образдан? кыскарак татар күлмәген киеп чыгарга иркә вариантында ниндидер костюмнар киеп чыгу ничек булырга мөмкин ул синеңчә миңа калса анда киемдә генә хикмәт түгел киемне үзгәртеп була да ләкин шуны истә тотарга кирәк мин бритни спирс түгел һәм америкада яшәмәгән кыз мин татарстанда тудым һәм инде барыбер тыйнаклыктан ничәдер процент калдырырга кирәк дип уйлыйм миңа калса ярый репертуарны бераз үзгәртергә башка тема тематикаларга җырлый башларга менә хәзер минем күбрәк ярату тематикасы любовная лирика дип әйтәбез инде без аны Бәлки яңа битлар өстәргә, яме яңа саундта җырлый башларга, ну, монда күбрәк инде аранжировщиктан күбесе тора. Вот, шуңа күрә, миңа калса, репертуарны үзгәртергә ярый, ну, нигез барыбер ул татар халык җырлары, шул бәет менә җилләр булырга тиеш, аны ул инде минем базис, основа. репертуарда айнардан мин тайып булмыйм беркайчан да ә, үрнәк итеп куйсак мәсәлән илгиз шәйхразиевны илгиз шәйхразиев бер э, сәхнәгә чыга түбәтәй киеп икенче сәхнәгә чыга э, ачык күкрәк белән мәсәлән э, андый вариантны күптән түгел күргән идем һәм ул аның өчен шундый органик ул андый да була ала мондый да була ала ләкин ул ирод иродларга бу ярый кебек тоела ә кызларга ярыймы бу Ну, мин үземә рөхсәт итмәс идем алай чыгарга. Кызларга. Анда ират, монда кызлар. Миңа калса юк. Мин алай чыкмас идем. Ә менә э, эстрадада булган кызларны күрәсең бит, нәләр чыннан да төрле төрле костюмнар киеп, пайеткалы, нидер кыска күлмәктән фәләнен. Син ара карап, о, бу инде кринж дип уйлыйсыңмы? Кринж нәрсә ул?
Бу яшь сүзе, яшьләр сүзе иде. Мин синең бер белән бер телдә сөйләшәсе килгән иде. Ә син белмисең. Юк, мин белеп бетермим бу. Яңа терминологияне.
Ну, әзрәк кенә сәер, теге хас, безгә хас булмаган әйбер дип инде. Ну, беләсеңме, мин менә мондый картиналарны күргәч, мин әйтәм, ну, Бу как все инде.
Җыр белән булдыра алмасаң, э, шундый кыска юбка белән булдыра тырышасың. Әйе, әйе.
Миңа калса барыбер мин үзем дә эзләүдәдерсең генә әйткәндә, үземә бераз э, бүтән образ эзлисе килә. Шундый тыйнак та булсын, бүтән дә булсын.

бөтенләй тыйнаклык терминын алсак, име? Син аны ничек аңлыйсың? Кайсы урында ул урынлы, ә кайсы урында ул тыйнаклыкны югалтып, мәсәлән, нәрсә эшләргә кирәк? Бар бит шундый, син барасың транспортта ниндидер, име? Синең аягыңа басып баралар. Син шундый тыйнак ки, әйтмисең дә. Алай була, була аламы? Син, син кайчан да булса да кычкырып кемгәдер әйткәнең бар име? Менә андый мисал бармы? Кешеләр аптырасыннар әле Сәйдә. Поликлиникада тулаша ала икән дип.
Кычкырып кемгәдер әйткәнем юк, дөресен генә әйткәндә. Ә әгәр дә без транспортны алсак, ну, аягыма басса һәм ул авыртса, әлбәттә син анда кычкырасың, чөнки син кычкырасың, чөнки син авырта. Шуңа кычкырасың. Ә, болай Аллага шөкер, аягыма басканнарым да юк. Миңа калса, тыйнаклыкны төрле хәлдә төрлечә кулланырга кирәк. Белмим, синең белән сөйләшкәндә нишләптер тыйнак буласы килми.
Мин дә сине чакырганда курыккан идем. Мин хәзер сәйдә утырачак, дөрес татар кызы булып, мин монда аякларны күтәреп күтәреп утырам. Аннан соң әзрәк кенә мин тыйнаклыкның т хәрефесе дә юк. Бер мизгел теге чыннан да мин беләм инде урыны белән. Урын мәчеттә мәсәлән тыйнак булырга кирәк. Әйе, чыннан да, әлбәттә. Мәсәлән, ашта утырганда миндә түземле генә ашта тыйнак. Кешесенә карап.
урынына карап бит әле кешесенә дә карап урынына да карап әй холыклары төрле ләкин бит күрәсеңме минем холкым әзрәк кенә сиңа тыйнаклыктан чыгарга ярдәм итә булып чыга ну әйе анысы шулай ну мин сиңа карыйм да чыннан гына әйтәм мин сокланам синең кебек кешеләргә менә Үз сүзле, үз фикереңне әйтә белгән кешегә син ошаган, Хәмидә, мин шундый кешеләргә сокланам гына. Афәрин дип әйтәсе генә кала. Мәктәптә укыганда мин андый булмаган идем. Мин бик тыйнагыйм. Әни дә гел кайгырадыр. Мин кеше белән сөйләшә алмый торган дәрәҗәгә җитәдер идем. Шуңа кадәр күп комплекслар бар. Һәм миңа мәктәптә әйтәләр, ни рыба, ни мясо. Үзеңнең фикерең юк синең дип. Бу компания болай дип әйтсә, мин аларга белән бергә әйе, ир шулай эшлик дип әйтәм. Икенче компания икенче төрле әйтсә, киресен әйтергә мөмкин. Мин алар белән ризалашып, аларга белән дә әйе, әйе дип йөрергә мөмкин идем. Аннан соң менә шулай ничектер ул э, сынды характерым минем менә университетта укый башлаганда һәм әни мине беренче тапкыр таныш булмаган кеше белән сөйләшеп торганны күргәчтен, син сөйләшә аласыңмыни? дип әйткән яни ышанасыңмы аны менә ул мин социализация үтә алмам дип курыккан вакытлары бар чөнки безнең айсу да мин дә апам инде айсу э, без гаиләдә шулай куркак әни әйтә итәккә ябышып торасыз да итектән китми торган э, булганбыз без яни я итек астына бөтенләй качырга әзер булганбыз менә кеше килгәндә һәм кеше белән айсу да сөйләшә алмаган мин дә сөйләшә алмаган нәрсәдән килгәндер ул белмим э, безнең гаиләдәге кунак иде, чөнки менә билгеле э, шәхесләр киләләр безгә. Ләкин менә шундый курку көче шундый көчле иде безнең. Ул әйтәм бит, үсә бирә, ничектер үзгәрергә мөмкин. Синдә дә бәлки син сидән сокланасың дип. Ә бит үз фикереңне җиткерә белмәсәң, үзең катгый фикереңне. Ул әлбәттә уңайсыз. Әлбәттә критика булачак. Син нигә да уйлыйсың, нигә шулай дип әйтәсең? Ләкин ансыз син үзеңне булдыра алмыйсың, үзеңне менә мин ул шундый дип әйтергә авыр. Аңлыйсыңмы? Бик яхшы аңлыйм. Менә бер заман быел булды. Үземнең фикеремне әйттем мин социаль челтәрләрдә. Нәрсә турында иде ул?
Фэшн ифтар турында.
О.
Фэшн ифтар турында я мин фэшн ифтарга бардым да, әнием белән бергә һәм инде түзә алмадым, үземнең фикеремне постка язып чыктым. Угу. Анда шундый дүрт э, замечание булды һәм инде аннарсын э, Билгеле кешеләр шуны укып чыккач, икенче көнгә миңа шалтыраталар. Бизнес онлайн шалтырата, миннән интервью ала. Башка кешеләр, мәдәни җомга, башка социаль челтәрләр, платформалар, порталлар шалтырата һәм миннән интервью ала. Без аннары соң шул пост астында яздылар, билгеле шәхесләр, җырчылар, в поддержку. Әйе, бу чыннан да шулай. Әйе, менә бу Әйбер ул бит инде ничә ел дәверендә бара һәм чыннан да бернинди үзгәрешләр кертмиләр, бернинди үзгәрешләр юк. Мәсәлән, шул татар телендә сөйләшү име, фэшн стар гел урыс телендә алып барыла. Һәм инде мин язып чыктым, нигә илдә илдә шул татар урыс әйе булсын илле дә илле анысы да җитергә ә былай логик буенча мантык буенча аның өчен ике ведущий куярга кирәк ике алып баручы ну ярый чөнки фэшн ифтарда бит катнашалар башка төбәкләрдән башка илләрдән анда мәсәлән ингушетия килдеме алар үз телендә сөйләшәләр кавказдан килделәрме анда үз телендә сөйләшәләр һәм инде син шуңа карыйсың һәм безнең рус телендә алып барыла дип карыйсың һәм бераз гына ни Күңел китә.
Күңел китә, әйе.
Ә мин беләсең, менә ул чараларны, менә шундый фикерем бар минем, мин аны яратмыйм ике телдә алып баруны. Нәрсәгә? Чөнки мин ике телен дә аңлыйм, һәм мин җүләр кебек бер үк мәгълүматны ике тапкыр тыңлап утырам. Нәрсә кирәк ул миңа? Миңа улай кирәк түгел. Э, димәк, андый чараларны мин нинди таба алам э, моннан чыгыш име? Э, бары тик татар телендә генә алып барылырга тиеш. Һәм кем аңламый икән, аларның сурдоперевод колакларында булырга тиеш. Менә. Шундый вариант күрәм мин. Бу бит чыгымнар.
Әлбәттә, ике ал бар чыга чыгымнар. Ике ал бар чыга да чыгым булырга мөмкин. Бу чыгымны аласың да, э, бүтән кешенең наушнигы бар, мәсәлән, ниндидер э, платформага киреп, ул шул мизгелдә сурдопереводны тыңлый ала. Дип, сурдоперевод перевод булмый бит, ничек була ул? Дубляж булсын, дубляж сүзе булсын. Менә, э, ничек эшләмидер, мин гел аптырыйм. Митем бит татар халкы ике телен дә аңлый, гел не кая барсаң да җүләр кебек утырам идем. Мин аңгырат бу бит мин моны беренче әйткәннән үк аңладым. Миңа кирәкми аны мәгълүматны тагын икенче телдә кабатлау. Ә бездә ул шай яратылган, транспортта да барганда өч телне дә әйтәләр, имә син өч тапкыр бергә әйберне тыңлыйсың, әйтәм, баш каткан инде. Анда аңлыйм мин, анда алай булырга мөмкин. Ләкин нидер чараларда гел татарча булырга тиеш булган чараларда мин нәрсә үзем алып бара алып барам мин тәрҗемә итмәскә тырышам чөнки әйтәсең икән урыс телендә икенче мәгълүмат булырга тиеш аңлыйсыңмы без алып барганда татарча син берсе әйттең һәм кабатламый кабатламыйсың шул фикерне әйтәсең инде урыс телендә икенче мәгълүматны алай булса Кызыграк, яхшы. Мисәлә, миңа ошый э, моң аккаунты, моң аккаунты ошай алып баралар да, мин әйткәнчә. Аларның татар телендә бер мәгълүмат, урыс телендә икенче мәгълүмат. Сиңа кирәк икән, кызык икән сиңа нәрсә татарча язылган, өйрән татарча. Аны бит татар телен өйрәнергә булып чыга инде, мәгънәсе юк, чөнки сиңа тәрҗемә итеп торалар туктаусыз. Дөрес фикерлисең.
Әйе. Аннан соң Мин риза синең белән.
Аннан соң мин берничә җыелышта булдым Минниханов белән име, э, безнең рәис белән. Ул э, сөйләгәндә менә шулай сөйләшә. 50 проценты аның урыс телендә, 50 проценты татар телендә һәм ул аны тәрҗемә итеп утырмый. Һәм э, шуңа күрә дә бит инде хәзерге вакыттагы депутатлар барысы да күбесе диярлек татар телен өйрәнергә тырышалар. Чөнки син утырасың, бер мизгел з- ярты зал көлә башлый, Ә син көлмисең. Ә нәрсәдән көләләр? Кызык бит ул. Ә ул безнең юморын, ниндидер кызык әйберләрне, Рөстәм Нургалиевич, ул татарча әйтергә тырыша. Әйе, әйе, әйе.
Беләм. Әйе, шуңа күрә менә андый моменты булыр мөмкин. Аңладым. Әйе, ә тагын нинди эш претензия булды синең теге ифтарга? Так, претензия, так. Беренчесе шул. Икенчесе, ну, намаз вакыты җитте һәм намаз вакытында нишләптер һаман шул показ мод бара иде. Угу. Кешеләр инде намаз укырга җыеналар, а монда пока смот. Диссонанс.
Диссонанс, әйе. Аннан соң тавыш җиһазларына да претензия булды. Мин вокалист буларак, җырчы буларак. Һәм дүртенчесе VIP һәм VIP булмаган кешеләргә бүлү. Мм. VIP-лар өстә утырдылар, ә менә гади халык аста. Аларның башка ашамлыклар, бездә башка ризыклар. Син бик каләккән булсаң, алай сөйләмәсең. Юкмы? Сине бик калмаганнар булып чыгамы соң? Шуның өчен шушы булып чыкты соң, син бит чыннан да Сиңа беренче моны әйтмисең. Нишләптер әйе шулай уйлыйлар. Юк, мин төрттереп кенә әйтү генә бу миңа чын күлдән аңлыйм. Син аны барыбер анда булсаң да, барыбер син аны язырга мөмкинсең, мөмкин булгансың. Әлбәттә. Әйе. Ну, кеше әйткән исә айме, вип табылган булсаң, сине вайт писе бирмәсен дибеме? Ну, кеше әйтүен әйтер, ярый. Әйтсәләр. Ну, кем белгән? Аны тикшереп булмый инде хәзер. Тикшереп булмый.
Уйлаганнардыр инде.
Ой, Саидын вип итеп алырга кирәк булган икән дип теге чараны оештыручыларда. Мин үзем яратмыйм андый җирләргә йөрергә, мин чакыралар блогер буларак. Әйдәгез, килегез, бушка күрсәтәсез, сөйләрсез үзегезнең аудиториягызга дип. Мин йөрмәскә тырышам. Минем икенче э, фикер йөртүем, чөнки миңа, мәсәлән, татар э, кызының киеме ул үзгә. Миңа андагы булган э, киемнәр ошамый, ошамаячак та, мин алай киенмәячәкмен дә. Шуңа күрә мин аны битем үземнең аудиторияга менә моны күрсәтеп йөрәсем килми. Чөнки әлбәттә, әлбәттә, Кешегә ошый икән, ул аны кия ала, киеп йөри ала. Ләкин менә миннән чыкмаячак ул андый әйбер, менә шулай дип киенеп йөреп була икән дигән. Чөнки миңа менә бу э, мода, яңа тренд ошап бетми. Татар кызлары ул барыбер ничек беләсеңме? Ал япкыч булырга мөмкин, чыннан да ике толымлы, озын күлмәк ул, ләкин ул барыбер талиясе сиздә торган күлмәк. Менә шундый киемнәр миңа әлбәттә күпкә ошый. Ә монда ниндидер озын күлмәк, кисеннәр, киес кия икән шундый теге алпамша киемнәрне кисен кеше. Миңа аңа каршы түгел, ләкин үзем кимиячәкмен һәм мин аны кешегә трансляция транслировать. Анарсын бит инде ел саен монда дресс-код бар. Быел дресс-код, әйе, быел ак төстә иде, әйе. Аннан соң мин менә шул постны язып чыккач, аның төп организаторлар, төп оештыручылар миңа ну, җавапны кайтардылар. Значит, комментарий калдырдылармы? Юк, видео җавап башка порталларга. Ну, значит, ты э, оештыручы айттың. Я принимаю ее слова как испытание. А. Анар соң э, икенче оештыручы әйтә. Ну, без менә икенче елны тырышырбыз э, дресс-кодка кертергә милли бизәкләр Менә, мәсәлән, барысы да калфакта килсенме, яки милли күлмәктә килсенме, менә шундый дресс код булачак киләсе елга. Мин әйтәм, ура, минем сүзләр үтеп керде. Печән базарында бит йөрергә тырышалар инде кызлар. Әйе, матур. Күбесе матур. Әйе, мин аны көндә киерим. Минем өчен менә шундый зур проблема ул, димәк, хатын-кыз киеме, милли киеме. Аны кертү бик авыр. Менә син бүген киеп килгәнсең матур кызыл носкиемә. Безнең аудиодан тыңлый күп бер өлеш кеше имә, алар синең носкиеңне күрми. Ләкин ышанып калыгыз, дуслар, Сәйдәнең аягында хәзер бик матур татар милли орнаментлары белән носки киеп килгән. Менә ул элементны бит син аяк кием киюгә юкка чыга ул, имә? Тагын нинди элемент өстәп була? Һәм и күп очракта дизайнер, дизайнерлар түгел, ә стилистлар алка киергә кушалар ниндидер э, брош ул гына җитми бит мин ул брошны үзем дә кия алам миңа кирәк менә ничектер кай менә бу киемемә ике джинсы киеп джинсы күлмәк кигәчтен нәрсә өстәп була милли әйбер булсын өчен мәсәлән ниндидер жилет булырга мөмкин ул ниндидер яулыкта камзол камзол әйе Калфак. Калфак. Калфакны да бит күп кеше белсә, мин бер танышларым әйттеләр. Калфак ул менә андый булмаган бит инде без кибергән хак калфаклар. Ну, әйе, әйе. Түбәтәй түбәтәй исемле. Әйе. Ну, син чәчләрең кыска, ике тул. Ә ике тулым дигәннән, син беләсең аны э, каян чыккан? Ике тулым өйләнгән хатын-кыз гына ике тулымга чәчен аерып йөри ала икән дигән әйберне беләм мин. Теге ул инде туйдан соң чәчләрен аерганнар да, менә шулай дип ике тулымлык кызлар бар, хатын кызлар, димә. Ә бер тулым булганда син үзеңне кыз икәнен күрсәтеп йөрисең дигән. Әйе, анысын беләм.
ләкин син барыбер ике тулым э, ләкин мин барыбер ике ну бу инде минем образ мин бит инде голос есть проектында да шушы ике тылым белән чыктым ике тылым анарысын беләсеңме ә синең образга ярый э, шул ни шарф өстәргә татар милли бизәкле хәзер бик матур шелковый хлопковый шарфлар ясыйлар һәм шул хәтле миңа ошый шарф һәм яулык һәм инде мин читек киеп чыктым Минем дә шундый джинсовый ним бар иде. Э, сен хәтерлисеңме, ничек мин чыктым Голос дети проектында? Караганың бармы? Хәтерлим, анда яулык булган иде синеме? Э, э, ну, әйе, менә шул өстендә яулык иде, милли бизәк белән. Аннан соң шул джинсы, шитек. Ике тылым. Шулай чыктым мин. Әйе, татар яшь кызы шулай киенеп йөри ала. Ләкин кара яулык яра бәясе яулыкның кесәгә бәрми. Ләкин шитекнең бит кесәгә бәрә. 15 мең. Менә башланып китә ул. Коточкыч мәйтәм, аны аласын кисә дә ала башласаң, аны бит бер нәрсә мин берне алам икән, име? Мин аны бер ике кидем дә, аны инде киергә э, уңайсыз миңа. Чөнки без гел син дә шундый ук. Син гел үзгәртеп торырга тиешсең образыңны яңа. Сиңа бер читек белән генә син бер кая ерак китә алмыйсың. Димәк, сиңа э, һәрбер күлмәк астында икенче читек булырга тиеш. Димәк, миңа эшне алыштырырга кирәк. Иҗат кешесенә акча эшләү авыррак име? Ну, авыррак, ну, әйе, авыр. Ну, безнең безнең профессия таләп итә күп бик күп чыгымнар. Ул шул җыр яздырума, аранжировка, аннан соң сведение, белмим ничек татарча булса, җыюмы, мастеринг, Әле ярый, бу менә җырны яздырдык. Аннары соң ротацияләр китә. Төрле радиоларга, төрле телевидениеларга. Монда бер чыгым, монда икенче бәя һәм бәяләр ну, шул хәтле Артканнан арта инде. арткан, Әйе. арта, әйе. Е- Елдан ел а- артып бара, кызганычка каршы, әйе. Аннары соң артист өчен, бигрәк тә кыз өчен. Кыз Мин өчен, шуны, шуны әйткәнне көтеп, көтеп тора дөрим. әйе, Мгм.
күлмәкләр кирәк. Матур туфлилар кирәк. Хәтта берничә булса.
Маникюр, э, макияж. Аллага шөкер, мин маникюр ясамыйм. Шул япон маникюрын ясасам яхшы. Мгм. Миңа җитә. А, Чәч, мейкап, аны мин башка кешедән ясатам. Мәсәлән, конц- концерт э, Көнне бу- инде. көнне мин э, ясатам мейкап һәм прическа. А, Һәм инде менә шул бергә ул миңа 4500-гә чыга. мгм. Әйе, минем а- апам Айсылу ул алып баручы булган и, бер э, вакыт Мгм. сәхнәгә чыгып. Һәм аның э, гел янында инде ниндидер егет алып баручы тора, ул алып бара инде аның ул егет белән. Егетләргә нәрсә чәчен юа да име, Мгм. костюм кия дә сәхнәгә чыга. Рәхәт. Айсуга сәгать ярым алдан каядыр барып э, чәчен ясатырга кирәк, бизәнергә кирәк. Ә бәяне куялар. Егетләргә күбрәк түлиләр, кызларга әзрәк. Мгм. Ә синең чыгымнарың күбрәк.

Юк иде. Угу. Ну, якын арада без э, тырышырбыз эшләргә. Бәлки Чулпан мәдәният үзәгендә, но әлегә андый концертлар булмады. Угу. Ә син нинди бәя куясың киләсең үзең концертыңа? Нинди бәягә китерәсең килә аудиторияне? Ничә сумнан, мәсәлән? Ничә сумнан башлар идем? Ие.

Угу.
Хәм, беренче рәтләр 2000 мәсәлән. 2000.
Әз түгелме? Әзме?
Әзме? Юк, мин белмим бит. Бәлки әздер, мин белмим. Юк, ну әйе булсын 2000-дән. Угу. Әйе, менә без күптән түгел Илнар белән сөйләшкәнек Фатих белән. Алар да концерт әзерләргә торалар. Хәм аларның да менә аларныкы филармониягә әзерләнәләр алар. Ну анда башка зал әйе. Башка чыгымнар. Башка чыгымнар.
Анда бит инде аренда Аннан соң шул җиһазлар, менә шул оборудование, световое, звуковое дигәндәй. Анда команда, анда техника белән эшләүче кешеләр дә бик күп бит әле, чыннан да. Ә кеше бит сине генә күрә, сәхнәгә чыга Сәйдә, җырлый да, менә шул ике мең түлим дип уйлыйлар аңлыйсыңмы синең кесәңә кереп китә дип санарга мөмкиннәр аңламаган белмәгән кешеләр ну кызганычка каршы әйе кеше бит күрә җырчыны гына Ә бәлки, ну мин мәсәлән, тере аккомпанементка җырлыйсы килә. Бәлки, оркестрны чакырып. Симфонический. Бәлки төркемне чакырып, анда барабаннар белән, шундый әйберләр белән. Шундый.
Әйе, менә монысы кызыграк булыр иде. Чөнки хәзер төр тавыш бар, ул, ну,

Ого.
Сразу шундый сорау. Мин белмим, беләсеңме син, мин бит э, студиям бар. Мм. Э, иҗади студия. Син ашкан янга мин хәтерлим әйе. Әйе, июньдә ашкан идем. Хәтта анда ике иҗади кичәм дә узды. Аллага шөкер, менә Аллаһ Тәгалә теләгән кешене э, күрә. Һәм минем бөтен теләгән әйберләрем чынга аша, чынга аша һәм инде. Безгә иң элек студия гына кирәк иде, студия звукозаписи һәм безгә студиядән дә күбрәк бирделәр. Ул кешеләр Мин үзе тапты. Мин аларны эзләп йөрмим менә. Бирегез инде менә бу аранжировкаларга, бу альбомга акча дип. Мин аларны эзләп йөрмим. Мин мәсәлән, мине еш чакыралар концертларга һәм шушы концертларда мин әзмәс расходларымны, чыгымнарымны каплыйм. Шундый кеше килеп чыкты, ул менә
син сөйләргә куркасың кебек э, теге сүзләрне эзләп кенә Юк, мин аноним калдырыйм.
Әһә, Әлеге ярар, әйе.
аноним калдырасы килә. Ну, ул кеше безнең мәдәниятыбызны, татар мәдәниятыбызны популярлаштырасы килә. Мгм. Һәм миндә ул күрә шундый шәхесне, кем мәдәниятны алга э, күтәрә ала, Мгм. алып бара ала. шуңа бик зур рәхмәт аларга бу акчалата ярдәм булып чыкты инде һәм студия финанс яктан әйе саунд продюсер минем искәндәр абый мустафин аннары соң инде әйтик администратор минем әтием
демәк ул сезгә шалтыратканда безгә сәйдә чыксын әле сәхнәгә дип аңа эләгәбез әйе әтиемә эләгәләр Дөрес. Ә менә кем соң промоушен белән шөгыльләнә? Кем менә э, чыннан да ротациягә биреп йөри синең э, җырларыңны, аның белән сөйләш. Э, Әтием шөгыльләнә.
Мгм, мгм. Әтием шөгыльләнә. Менә э, күптән түгел генә республика көнендә минем альбом чыкты татар халык җырларыннан Су буйлап дип исемләнгән. Без аны чыгардык һәм м, шундый резонанс булды ул, чөнки э, Икенче көнгә ул Рәсәй чартына эләкте Бентлиндка. Хәтта мин бөтен популяр Рәсәй җырчылар арасына килеп керде минем альбом татар халык җырларыннан торган бер көне бишенче нигә мендек урынга урынга бишенче урынга мендек һәм инде шул чартта без бер атна тордык бер атна татар халык җырлары чартта торды. Безнең өчен дә бу бик уңыш бит инде чыннан да. Яңалык, әйе. Ә сез чыгарганда син аны менә минем вакыт җиткәндер инде альбом чыгарырга альбом чыгарамы сез шулай чыкты что шулай чыгамы ул синең яки инде ничек вакыт җиткән без бит альбомны барыбер бер ел әзерләдек бер ел менә Ә, ә нинди- альбомда нәрсә он үмет үч ел итәсең бер син? ел без аны әзерләдек Нәрсә өмет итеп э, чыгарасың син альбомны? Менә без ча- чартларга да эләгү сиңа аптыратса, ча- вот шу- шу- менә шул өметтә чыгарырга кирәк дигем- дип уйлыйм бит инде менә. Син эшлисең икән нинди берне максимально зур аудитория аны ишетергә тиеш дигән теләк бардыр ич инде эчтә әзрәк кенә. ну әлбәттә бар ну Ләкин- барыбер син бит аны ну көтмисең шундый реакцияне Мгм. барыбер син көтмисең аннан соң сиңа шундый хәбәр

Мин бик шат чыннан да менә Рәсәй э, чартларына эләккәне, чөнки чыннан да мин гел инде татар дигән сүзне ишетсәм, татар җанлы булганга күрә, мин инде әлбәттә сөенәм. Һәм Ну, бу альбомның максаты ул акча өчен түгел. Мгм. Акча өчен эшләнгән проект түгел ул. Ул менә киләчәк буыннарга материал калсын өчен. Чөнки хәзер э, син поисковикта җыясың берәр нинди татар халык җырын, Аның җырчылары да әз. Яки бөтенләй юк. Ә, беләсеңме, ул бардыр, булырга мөмкин. Ләкин алар аны беренчедән сала белмиләр интернетка. Икенчедән дөрес итеп теклар куя белмиләр. Син эзләгәндә ул я ж хәрефен ж дип язган булырга мөмкин име, ә хәрефен э дип, и син таба алмыйсың, утырасың да, анда нәрсәдер табырга кирәк булса, яктысына инде мин әйтәм бу проблеманы да күтәреп чыгасы килә минем гел э, чөнки чыннан да татар әйбернен табарга авыр интернетта авыр һәм инде тагын шундый мөһим әйбер менә шушы ун җырга без ун клип төшердек һәм шундый гади генә табигатьтә ун клип төшердек ни өчен мин хәзер шушы ун клипны ютуб каналыма нитәм саласың инде салам әйе ютуб каналыма салам һәм инде анда бөтен җырлар инде салынып бетте һәм менә шушы клипларны мин тагын телеканалларга бирдем һәм шунысы яхшы кайбер телеканаллар былай гына алалар минем клипларны чөнки анда контент башка чөнки анда контент шул татар халык җырлары мәдәният һәм башкалар шуңа күрә алар Кайберләре акча сорамыйлар да. Менә кара әле, чыннан да кеше бит уйлыймы, синең клипларыңны теләп алалар дип. Э, реалияләр шундый, син килеп клибың, әзер клибыңны, аларга контент кирәк булса да, син аларга түләргә тиешсең. Кайбер каналларга ия түлисең. Ә ничә сум менә тирәсе? Бармы ул инде билгеле сан? Юк, анысы бар, он бар, ләкин Ансын әтием төгәлрәк әйтә ала, мин әйтә алмыйм. Без хәзер интернет чорында яшибез инде бер караганда, әйме, минем өчен өйдә инде 7 ел телевизор юк. Һәм мин бөтен Мин дә телевизор карамыйм. Әйе, бөтен мәгълүматны да мин җыям э, интернеттан күрәм. Шуңа күрә интернетка салсаң клипларыңны, әлбәттә, аның да уңышы булырга мөмкин. Менә нинди клибыңның, менә шул унысының Караулары күбрәк саны. Зәңгәр күлмәкнең.
Зәңгәр күлмәкнең. Зәңгәр ничә, күлмәк. Ничә? Мең, миллион? Миллион.
Ну, әлегә миллион түгел, мин аларны әйткәнемчә үземнең YouTube каналыма салам һәм күптән түгел генә менә мин поисковикта Илкәем җырын эзли идем һәм Илкәемгә баскач, минем клип беренче чыга. Угу. Һәм миңа калса, без үзебезнең максатыбызга Иштек дигән сүз. Чөнки тагын бер безнең максатыбыз ул менә поисковикта нинди генә җыр эзләмәсәң, татар халык җыры Сәйдә исеме чыксын дип. Шундый безнең максат һәм киләчәктә тагын Икенче, өченче альбомнар чыгарырга планнарыбыз бар. Так, э, Зәңгәр э, 67. 67 мең. Әйе. Мгм.
Ә нинди комментарийлар калдыралар аудитория? Комментарийлар, о, минем ютубта аудитория бик э, төрле. ягъни анда төрекләр дә булырга мөмкин казахлар да имә америкадан италиядән испаниядән мароккодан гарәп әмирлек әмирлекләреннән язалар һәм аларга шул хәтле ошый безнең җырларыбыз әлбәттә минем күңелемә ну рәхәт рәхәтлек хисен бер тудыра һәм менә шушы аудитория өчен минем YouTube аудитория өчен эшлисе килә шундый видеолар күбрәк. Ә юкмы шундый инде фикерең, хыялың, чыннан да сөйләшеп утыра торган видеолар эшләргә? Син сине җырчы буларак кына түгел, әзрәк кенә кеше буларак та белеп алсыннар өчен. Синең кебек.
Юк. Мин мин үрнәк түгел монда, былай кызык өчен генә сорыйм. Чөнки чыннан да менә сиңа карыйсың, сөйкемле, матур. Менә син үзең матурлыгың икәнен беләсең инде. Аны син беләсең бит. Ну, ну белмим, син әйткәч, димәк матур. Беләсең бит, күзгә караганда син аңлыйсыңдыр, мин матур икән. Дип. Ну, әйе.
Әйтәм.
Әй, тыйнак түгел икән.
Тыйнаклыкның башка ягы.
Үзеңне матур итеп хис итү бит инде барыбер хатын кызга ниндидер моментта. Ә син хатын кыз дип сизәсеңме үзеңне? Или син әле дә кызмы? Менә хатын кыз бит я женщина, э, кыз инде ул, я девочка. Мин үземне бер 30 яшькә э, ни хис итәм, дөресен генә әйткәндә. Син теге э, тумыштан инде олы булып туган. Ну, миңа беренче кеше генә аны әйтми. Мгм. Миңа әйтәләр, Сәйдә, син белән сөйләшкәндә сиңа э, егерме яшь дип бе- биреп булмый. Мгм. Миңа хәзер егерме ике, Мгм. ну, сиңа бер утызлап бирерсең менә синең белән сөйләшкәндә, син ничектер башкача йөртүең. фикерлисең, Ага. әйе, фикер йөртәсең. зурлар кебек күптән түгел менә мин синең социаль челтәреңдә җавапларыңны укыган идем сиңа сорау бирәләр инде синең яраткан да мин яратам ул рубриканы әйе һәм мин укыйм да әйтәм моны сәйдә үзе язамы соң әйтәм мин олы яшьтә кеше язган кебек чыннан да менә фикер йөртүең мин ышанмый калдым кайбер сорауларга җавапны укыганда әйтәм әнисе яза микән моңа әйтәм бу инстаграмны мин үзем алып барам җавапларын да үзем язам аллага шөкер янда син бер сорауга җавап бирдең урыс егете белән син сине яратса йөрер идеңме дип сорау биргәннәр һәм анда син ике таләп куйдың татар телен белү Таләбе һәм ислам, ислам динен дә кабул итү. Әйе. Анда шандир килдеме җаваплар? Э, ул җавабыңа теге э, ниндидер комментарийлар, ниндидер э, кайтавазлар? Килде җаваплар һәм мине күбесе поддержать итте анысы ярый. Андый теге яклап язган комментарийларны истә калдырмыйсың күп очракта. Тискәре комментарий булганда гына. Юк, шул хәтле яклады мине. Хәтта мин аның комментариясен үземнең сторисыма куйдым, анарысын бетердем. Имчә әйтә алмыйм, ни өчен мин аны бетердем, но анда бар иде шундый ну, фразалар дип әйтим, кайсыларын ярамый интернетка чыгарырга. Әйе, әйе. Ниндидер дөрес булмаган сүзләр инде, димәк. Дөрес булмаган сүзләр, анарысын миңа бер Гөлемне кеше әйтте дә, мондый әйберләрне лучше чыгармаска дип мин бетердем. Ә, ә нинди булсын тәнкыйть нинди булды? Ә ул Тәнкыйть?
Әйе. Тәнкыйть булмады. Бөтен кеше яклады.
Күбесе яклады. Ну, әйе, юк, тәнкыйтьне хәтерләмим дә мин, юк, булмады андый кеше. Минем өчен Хәтта миңа бер урыс язды. Так, значит, татарский язык я готов выучить, ди. Но религия, религию менять это, конечно, нужно там осознанное решение. Шулай дип язды миңа берсе. Әйттем, дөрес яздыгыз һәм мин сезнең белән мин алар белән риза әйе Син бит бер кешене дә көчләмисең. Син әйтәсең, син мин таләпләремне генә яздым. Әйе, кеше аны укырга мөмкин, чыннан да син аны менә бит аны шуга дип. Ә бәлки бу йолдыздык моменты да булырга мөмкин. Ти йолдызланып киткәнсең дә син, име? Һәм ха таләпләр биреп утырасың.
Ну, андый кеше булмады, андый язучы. Угу. Ә син үзеңдә сизәсеңме, менә андый булдымы синең шундый период, йолдызлык периоды, менә әзрәк кенә тотып? Йолдызлык периоды.
Хәзер юк икән сизелә. Шуңа күрә бәлки булган дип, яки дип кенә сорый алам. Мин әйтә алмыйм, дөресен әйткәндә. Хәтта Голос дети проектыннан соң, вот анда мин күпкә тыйнаграк идем. Угу. Кеше белән менә шулай ачык аралашу теге вакытта минем өчен нишләптер авыр иде. Хәзер алаек түгел, Аллага шөкер. Но йолдызлык хисе миндә булмады, Аллага шөкер, чөнки минем әтием, әнием шундый кешеләр. Әгәр дә булса, алар мине каеш тотып. Юк, каешсыз сүз белән генә. Ага. Ә булган име шундый мизгелләр, мәсәлән, э, син э, музыкадан туйдым, техникага чыгасым килми, бүтән музыка белән шөгыльләнмим дигән уйлар булдымы? Чөнки чыннан да иртә башлагансың. Иртә башладым.
Әйе. Биш яшьтән мин минем ә, гастрольләр булды. Асыл яр белән башта мин анда аның концертында җырладым да һәм алып баручы буларак та катнаштым. Һәм анарсың 6 яшендә гастрольләргә чыктым Габделфәт абый Сәфин белән. Э, дөресен генә әйткәндә, андый андый период минем булды. Голос дети проектыннан соң, кайдыр бәлки 15-16 э, яшьтә. Мин әти-әниемә әйттем, так, мәктәпне бик күп калдырдым әле мин мәктәптә укыйсы килә. Шуңа күрә мин э, игътибарымны күбрәк укуга юнәлттем. Әйтә башладым, бик э, күп гастрольләр була башлады. Э, концертлар көн саен. Концертлардан бит инде арыйсың, барыбер. Шул хәтле күп вакытыңны сарыф итәсең шул концертларга. Әйе, аңчы аңлыйм. Әйе, мин әйттем инде, ял итәсе килә. Укуымны бераз ну, югарырак дәрәҗәгә мендерәсе килде. Шуңа күрә Менә җиденче, юк, җиденче түгел, сигезенче, тугызынчы сыйныфларны мин шул күбрәк укыдым. Аннан соң лицейга күчтем. Кайсы лицейга?
Кызлар лицеена.
Кызлар лицеен татар ким? Дүртенче гимназия интернат.
Интернатта эш булдың ни син? Э, ну, мин анда яшәмәдем. Мин көн сайын кайтып йөрдем. Мин үзем Дубравныйда яшим. Ә Лицей Боруди урамында, әнә шул Кәҗә бистәсе метро станциясендә. Баштан шул метрога барып җитәсең, аннан соң юл аша чыгасың, тролль... беренче троллейбуска утырасың да һәм безнең лицейга беренче троллейбус кына йөри. Ә көн саен шулай. Ике транспорт.
Белсеңме, син үз буаларың булганда син аларга сөйли аласың инде. Мин сезнең вакытыгызда ике транспортка утырып мәктәпкә йөргән кеше. Әйе. аларны үгетли аласың ну без мин кайта идем соң безнең лицейда бит ничек син мәсәлән алты җиде сыйныф алты җиде дәрес укыйсың да аннан соң синең доп дәресләр башлана
кружоклар тибындамы факультатив факультативная математика һәм тагын ике математика синең өстәлә Ягъни синең алты дәрес булса, булса җиденче, сигезенче дәрес бар. Җиде дәрес булса, сигезенче һәм тугызынчы дәрестә сиңа өстәлә һәм син сәгать алтыларда, җиделәрдә генә кайтып җитәсең, минем очракта. Кызлар белән генә уку, бу бит, бу да бит инде менә минем өчен сәер. менә егетләрсез кызлар минемчә нигә кирәк кызлар һәм егетләр бергә уку чөнки кызлар булганда егетләр тәртиплерәк егетләр булганда кызлар үзләрен дөрес тотарга тырышалар ә монда егет факторы булмагачтын ничек анда ул кызлар бер берсе белән аралаша нинди анда булган ие тәнәфесләр мәсәлән мин аны күз алдыма китерә алмыйм

Юк, мин, мин бит инде мондый мәктәптә дә егетләр белән дә укыдым. Ә, аннары соң мин бит инде 10 сыйныфта гына лицейга күчтем. Ягъни мин 10 һәм 11 сыйныфларны укытам кызлар белән. Ну, Иң иң теге иң иң мәхәббәтләр була торган мизгелләрдә син кызлар белән генә ук. Юк, минем дә башта шундый сораулар бар иде. Аннары соң укый башлагач, Аңладым. Юк, кызлар белән дә укып була. Алар сиңа булышалар, ярдәм итәләр. Тәнәфесләрне, ну, егетләр белән инде бәлки кызыграк күрәсең. Там сугышып. Юк, мин сугышмадым.
Куркып әйтәсең. Юк, мин сугышмадым. Уйламагыз, мин сугышмадым. Ә без инде ышандык. Әйе, ну, кызлар белән ничек инде

Юрауларга? Әйе, юрау. Гадание. Гадание, ә. Курыкма. Ул китап юравы, китап юравы. Мин үзем белән алып киләм монда китапларны һәм кунаклар килгән кунаклар белән без китаптан юрыйбыз. Мында дүрт китап. Сибгат Хакимның шигырьләр китабы име? Ялгызлык, Габриэль Гарсия Маркес, Сто лет одиночествоның татарча варианты.

Найда ялгызлык.
Ялгызлык.
Бу әсәрне белмәгән булсаң, бу әзрәк кенә авыррак. Э, ләкин барыбер. Юк, кызганычка каршы мин белмим. Дөресен генә әйтәм. Мин беләсеңме, татар телендә укый башладым. Ул шундый кызык итеп эшләнелгән. Беренчедән, урыс телендә дә укыганда диләр аны. Андагы геройларның исемнәрен истә калдыру бик авыр. Бу ниндидер Бразилия сериаллардагы кебек әллә инде безгә булган сәер булган исемнәр. Һәм бер мизгел мин кире кайтып, бу иратмы соң әле, хатын-кызмы соң әле дип, кире кайтып искә төшергә туры килә. Хәтта шулай. Әйе. Тик баш буталау. Чөнки бездә бит не татар телендә юк бит ул хатын-кыз ди. Сказала, сказал дигән әйбер юк. Әйтте, әйтте. И бер мизгел син аны чыннан да хатын-кыз микән, юк микән, аңламый башлыйсың. Менә, ярар, нинди сорау бирәбез китапка? Синең бармы? Менә, дир шәхси соравың бәлки, яки эш буенча, иҗат турында булырга мөмкин соравың. аны әйтергә кирәк булачак ул сорауны чөнки хәзер без юрауны ачачакбыз да аны безнең комментарида юраучылар аңлатып китәчәк безгә нәрсә әйткән китап күп очракта ир-атлар нәмдә булган подкастта алар ниндидер дөньяви сораулар бирде дөньяда нәрсә менә мондый әйбер булырмы дөнья кая бара дигән сораулар ә кызлар килгәндә алар әлбәттә ниндидер шәхси сораулар бирәләр Мин дә синнән ниндидер шәхси сорау көтәм. Син әйтергә куркасыңмы или башыңа уй килмиме, сорау килмиме? Инде әлегә башыма бернинди уй да килми. Нәрсә биреп була микән?
Бәлки, чыннан да мәхәббәт, синең йөрәгең хәзер бушмы яки юкмы? Так, так, так, бу бит инде шәхси сорау. Әйе, ну бу шәхси сораудан э, куркасыңмы син? Юк, минем
җавап бер. шундый сорауларга. Нинди?
Минем шәхси тормыш 700 ал астында.
700 ал астында. Димәк, Айсәйдә эшләп карыйк, уйлап карыйк. Иҗат турында бәлки ниндер сорау бардыр. Иҗат турында. Ну, әйдә. Ну, әйдә.
Мин бит бер бәйләнсәм. Бәйләнәсең син әйе. Мин э, сине жәлләдем, шәхси сораулар да бирер идем сиңа. Мин сине жәлләдем, шуңа күрә. Э, Эй, жәлләмә.
Әйдә, нинди?
Милли җырлар белән дөньяга танылырга мөмкинме? Яхшы сорау. Милли җырлар белән дөньяга танылырга буламы? Яхшы сорау. Әйдә, ничәнче бит һәм ничәнче юл. Хәтта шулай. Әйе.
Так.
Әншә бит соң монда. Мондамы?
Монда 367. 367.
Диапазонында ие. Ну булсын 250. Угу. Хәм юлда. Әйе, юл.
Өстәме астан мансында әйтсәм була. Хәзер булсын 15 нче юл өстән. Угу.

Башына кереп калып, кеше аны ул уйланудан арынмаска мөмкин. Димәк, ничектер, чыннан да, милли җырлар белән кешенең аудиториянең күзенә, колагына кереп калырга була, дигән юрау миндә. Миннән сиңа. Ну, мин моны белгән идем. Белеп сораган идем. Юк, бар бит нинди милли җырларны беләбез без. Без беләбез милли җырларны. Кемнәрнекен? Популяр. Кантри музыка ул милли җырмы? Милли музыкамы? Американец сарынҗын. Америка өчен әйе.
Әйе, без аны беләбез бит.
Беләбез.
Әйе.
Блюз мәсәлән, ул Африкадан чыккан афроамериканецлар дигән инде аларда, аларны да беләбез. Тагын тагын кемнәрне кем беләбез әле без? Африка милли музыкасын беләбез, без аны кайдыр ишетеп киноларда черная, мәле Ваканда навсегда, черная пантера, анда да булды ич музыка, милли музыка. Әйедер.
Э, син карамадың ни? Марвел караган кеше. Юкмы? Э, ну, мин андый фанат түгел Марвелны. Кайбер фильмнарын гына карадым. Кем бер бэч булган.
Не только.
Әйе, демәк бар бит андый үрнәкләр. Э, татарларга да чыгып була дигән сүз. Була һәм менә бу безнең ягъни минем төп максатым. Миссия була инде ул синең, әйе? Әйе.
Шуңа күрә дә безне популярлаштыру.
Шуңа күрә дә теге меценат та бит инде.
Шуңа ул сине күреп алып, меценат сиңа акча биргән кеше име? Чыннан да ул менә синең менә бу максатыңны ничек сизгән, бәлки сиңа әйтеп йөрисеңдер. Һәм ул әйе, миндә акча бар, анда сәләт бар һәм максат бар. Әйдә бергә җыелышып, без моны булдырыйк дип. Ну мин бит үзем генә булдыра алмыйм. Андый эшне. Кем тагын күп сорарга тиеш синең командаңа? Тагын калган җырчылар да дисеңме син? Әйтәсем килә, финанс яктан мин үзем генә бу максатымны булдыра алмыйм. Чөнки, әйткәнемчә, артист тормышы ул күп чыгымнар таләп итә, ул ротацияләр таләп итә. Чөнки ничек синең турында белсеннәр, әгәр дә син социаль челтәрләрдә популяр түгел, әгәр дә синең җырларың радиода яңгырамый, монда яңгырамый, тегендә яңгырамый. Хәтта минем хәзер YouTube каналымны да билгеле кеше алып бара Кыргызстаннан. Мин анарга ай сайын долларда түләп барам. YouTube каналымны алып барсын өчен. Шуңа күрә, әлбәттә, кеше бер үзе генә булдыра алмый андый миссияне. Менә мин гел үрнәккә китерәм бер җырчыны. Миал Бигышри Димаш Кудайберген. Ул минем өчен үрнәк, чөнки ул үз милләтен миңа калса, дөньяга чыгара алды. Хәзер э, менә аның концертлар булды. Төркиядә, башка илләрдә һәм Япониядә дә йөри буга. Кытай, Кытай. Кытай, Һәм инде аның концертларына килгәч, аның аудитория, аның тамашачы э, казах телендә җырлый башлый, чөнки ул үзенең концертларында казах телендә дә э, казах халык җырларын башкара һәм кешеләр аны белә, сүзләрен белә. Менә син күз алдыңа китер Кытай берәр нинди Кытай кешесе казах телендә җырлый һәм дип ну, дөрес җырлый һәм инде шундый икенче сыйфат анарда ашый ул бөтен э, интервью ну интервью анардан интервью алганда ул казах телендә генә сөйләшә ягъни мәсәлән ул бара белән нинди э, кытай телевидениесына анда аның белән кытайча сөйләшәләр а ул э, казахча җавап бирә һәм син әйтмешли бар бит инде шундый Тәрҗемәче. Э, тәрҗемәче, тәрҗемәче эшли. Колакчыннар кияләр дә һәм алар аңлыйлар нәрсә җырчы әйтә. Менә бит. Менә бит. Әйе. Кая ул безнең? Без шунда шундый үрнәк алып бәлки шулай эшләрсең ничек. Ну, менә бит. Моның өчен, моның өчен кыюлык кирәк. Әйе. Э, чөнки чыннан да синең янына утыра име, ниндидер урыс интервьюер име, и син әйтә, мин урысча җавап бирмисең, мин сезгә татарча җавап бирәчәкмен. Мин сезгә татарча гына җавап бирә алам. Хәтта э, әйтергә мөмкин, мин урыс телен белмим, татар телен генә беләм. Выкручивайте сами. Но син бит беләсең урыс телен. Бу шуңа күрә ниндидер авырлык та тудырырга мөмкин. Әлбәттә, син Америкага барып, Кытайга барып, чыннан да татарча бирә аласың интервьюны. Әйе. Ә Рәсәйдә булдыра алмыйсың, чөнки син чыннан да байтып Мин татарча гына бирәчәкмен интервью дисәң, сине әзрәк кенә ярты аудиторияң аңламаска мөмкин, чөнки син теге ничек шулай, нишләп ул шулай әйтә, нишләп ул шундый характер күрсәтеп утыра әле монда дип әйтергә мөмкиннәр. Ну, ярар, Татарстан бит инде ул безнең барыбер э, Рәсәй өчен дә, Рәсәйдә урысча да э, җавап бирергә мөмкин. Ләкин башка илләргә барсам, татар телендә җавап бирсәм, миңа калса, менә бу җиңү минем өчен. Әйе. Әйе, моны онытпаска кирәк сиңа. Чыннан да Америкада, Кытайда интервью алсалар, искә төшерә кирәк. Ага, Шуңа күрә без менә әйткәнемчә, без шул альбомнарны да без бит акча өчен чыгармыйбыз. Без менә киләчәк буыннарга ниндидер материал калдырыр өчен чыгарабыз. Хәзер менә без икенче Икенче альбом өстендә эшлибез. Безнең шул хәтле күп танылмаган татар халык җырлары. Мәсәлән, баршын татар халык җыры Сәхтиян читек. Син беләсеңме ул җырны? Мин бөтенләй татар халык җырларын бик әз беләм дип уйлыйм. Менә алар шул хәтле матур һәм шул хәтле күп. Һәм аларны кирсенчә танытырга кирәк. Күбрәк кеше аларны белсен өчен, җырласын өчен. Менә безнең тагын бер максатларның берсе. мин үз вакытында он алты он җиде яшь булганда миңа мин йөргән идем фольклор фольклор үзәгенә дә эшләгән идем мин фольклор җыеп һәм без нижгарда да булдык кай гына булмадык инде татарлар яшәшә торган авылларда һәм анда нәрсәсе кызыгые чыннан да мин бер тапкыр да ишетмәгән татар халык җырларын җырлыйлар алар чөнки һәрбер регионның үз татар халык җыры бар Ә һәм сезнең белән бер рәттән эшли торган тагын берничә төркемне беләм. Алар да татар халык җырларын җыеп биреп, э, аларны да яздырырга тырышалар һәм аларның да менә э, максатлары интернетка салу. Сокланып калсын өчен. Һәм бу сокландыра, бу бит энтузиазм дигән сүз. акчага эшләмәй өчен син энтузиазм белән генә эшлисең һәм мин гел менә э, каядыр йөргәндә каядыр барганда мен әйтәм үзем дә акчага эшләми торган кеше мин татар халкы өчен булса мин акчага акчаны соңгы менә урында ул минем сорамыйм да мин белмим дә андый кешеләр әз дип уйлыйдыр мин элек мин кая соң ул энтузиастлар ничәп андый кешеләр юк ничәп андый менә син дә шулай сөеп утыргач мин сөенәм әлбәттә ләкин аңлашыла ки акчасыз булдырып булмый Әлбәттә. Әйе, акча кирәк. Ә акча сор... Мәми, сен тыйнаклыгым шуны хәле көчле акча буенча име? Мә, мин әләнчә кеше миңа акча биргә тиеш. Әләнчә кеше миңа зарплата биргә тиеш. Ә мин аны сорый да алмыйм. Мин Айсу да итеп э, танышларым да яз инде. Бер җөмлә бит ул. Юк, мин сорамыйм. Мин ач булырга мөмкин. Җәя йөрергә мөмкин акча булмаганга күрә име? Ләкин мин кешедән акча сорарга менә оялам. Үзем эшләгән акча бит ул. бирергә тиеш акчаны таләп итә алмыйм шуңа күрә моның белән ниндидер эшләргә кирәк бу момент белән чөнки хәзерге дөньяда күп әйберләрне барыбер акча белән генә эшләп була анысы билгеле анысы дөрес шуңа күрә аллага шөкер бүгенге көндә минем үземнең сайтым бар сайтта бар шундый Юнәлеш донатлар дигән. Donation, әйе. Donation.
Әйе, чөнки бу сәдака булмый инде. Нәрсә була микән ул татарча? Бу пожертвование инде урысча. Әйе.
Пожертвование да.
Рәхмәт, акчалата рәхмәт әйтү. Әйе.
Әгәр дә кешедә бар икән акча, ул җибәрә ала шул донатлар, донатлар кебек җибәрә ала. Һәм инде без ул акчаны Безнең киләчәк проектларга тотарбыз. Мәсәлән, шул ук хәзер менә безнең икенче альбом әзер булачак. Шушы ун җырга клип төшерергә кирәк. Шундый рәхмәт мин кабул итә алам, мәсәлән, үзем. барыбер әйтергә дә авыррак име әнә бу җөмләне теге чөнки бер караганда бит инде бернинди авырлыгы юк алар бит инде синнән акчаны алардан тартып алмыйсың урламыйсың ләкин моны әйтү минем сайтым бар анда сайтына керсәң сайтка керсәгез donation дигән кнопка донат дигән кнопка бар шул донат кнопкасына бассагыз миңа акча җибәрә аласыз дип әйтү ничек үзеңне узырга кирәк име әзрәк кенә менә Ә бүтәнчә булмый Ләйлә. Мин хәзер үземнең ютубтагы видео астында да шул сылтаманы калдырам. Вот если вы хотите поддержать татарскую культуру, дим. Welcome, милости просим. сораган кешегә инсан сораган кешегә бирелә диләр бит инде мә сорамасаң кеше белми дә калырга мөмкин син бит аны үзең өчен тотмыйсың син аны барыбер киләчәк масштаблы проектлар өчен тотасың